wa mi chingela ti-gay la kumbe ri kala ntumbuluko no tshembe kahle na oskamakamu na majuvani sisters la ka nkanelo wa gingirika handle ku tireni um loko mi kele mi za mi tikuma album ya yena leyi ya ha humaka yi nga thiwa um ku kula swa vava i volume ten leyiwani ti kumeleni ka ti-online stores so he makama ku ku ku na nkukumba n'wana mi well a ni tshemba ku ya mina ntsena laha handle van'wana va nga hleketa ku a ku ri yena oscar makamu wa kona loyi ku na nkukumba n'wana a a yimbela tinghoma ta wena a mbale xikipa xa xa manchester united xo basa i mani nkukumba loyi

va basisi la kahle kahle a hi ox a hi oscar makamu i museketerikulu wa mina okay i javulani makondo wu kumeka ka xibangwa wa vona xibangwa na mavambe swi le kule ngopfu mm, xibangwa hi le kwihi xibangwa
a ni tivi ku yi andza xigalo oh.
loko ni nga hoxisi yi nga va yi ri under xigalo ya kule wo mhani luyani u ni seketela swinene vanhu vo tala u suka va n'wi tivi that's why ni te yini a ni u suka va n'wi tiva mara a va n'wi tivi hi mahlo ya nyama mm. van'wani va tibyele ku yini u suka i kulukumba luyani mm. ene kulukumba luyani o va museketeri u ti rhandzela music wa mina mm. a hi yena o suka e mara yena hi so mm. hi so mina na yena mm. e so vanhu vo tala va va va ri hi ndlela yaleyo na loko hi ri swin'we nkarhi wun'wanyana va ku oscar na swi tiva ku van'wana va va kha va nga vuli mina mm. va va kha va vula yena wa swi kota ku va va basisa ku hayi khona a hi mina oscar hi loyiwani nkarhi wun'wanyana i lomu maxopeni twa ku va n'wi hlupha loko va ku a hi mina va ri leyi kambe ya khola ah. ende a swi bohi ku a swi a swi n'wi cost-i ku a za a pfumela ku hi mina coz loko se va vona luya un'wana se manjhe swi ta va bayizisa ku se kahlekahle Oscar wa ku hi wihi wa cincacinca munhu loyi kumbe njhani luyani i Jabu Makondo museketeri wa Oscar Makamu ni sure ku se mi basisekile a mi nga ri n'wexe va hlayile va va ri ka inani yeleyo i museketeri wa mina nkulukumba luyani. hi wun'wanyana wa vanhu lava va welaka kwalaha ka hot pot crew hot pot crew ya wa mi ku hot pot crew eh, i ku a ni koti ku ni ta va hlaya hi wun'we wun'we van'wana a ni va tivi va lava ni pfunaka ka swi swilo hinkwaswo a ni va tivi a ni lavi ku hemba na va lani nga ku va le ku dilivheni ka ti-cd sweswiwani mm. a ni va tiva mm. lores marshal mm. a hi tivani yena wa ni tiva mara hi mahlo ya nyama a nga ni tivi swi hi ndlela yaleyo va tele laha ka hotpot crew mm. hi nga hi nga tivaniku mara hi tirha kun'we because i understand like you said mina vanhu lava mi kumaka a mi va tivi n'wina mara va rhandza music wa n'wina so mina a ni ta va vitana ku i valandzeri va n'wina because masiku va vula va vula swona kuma munhu ka facebook and eh, sorry my fans you know they are your fans so mina valandzeri so se ncini lexi mi nga lava ku va byela laha valandzeri va n'wina so okay ka valandzeri va mina i ku leswi va nga swi langutela ka Oscar va ta tshama va kha va kuma swona hi minkarhi hinkwayo ni nge pfuki ni va dyise mahlahla um album lembe na lembe yi ta va kona na sweswiwani ni sure ku vo tala lava nga pfumeli ku yi ta va kona loko kha hi ku ho yi ta va kona corona yi kona a yi kona album yi ta va kona even hambiloko ti-level a ka ha ri sweswiya swo tika online a yi ta va yi ri kona album leriya ro a yi ta kota ku va va yi kuma hambileswi loko va kuma swa online va kota ku nghena hi lomuya ku endlaka ku ni nga dyi xinkwa mm. eh mm. so a swi nga ri problem xikongomelo ku le ku va mahungu ma fika vanhwini loko ma fika ka n'wina a swi na mhaka ku mi ma komise ku yini mara loko mi matwini mi ta swi twa ku hayi misa lona nkolota yeah. mm.
sorry ku mi khoma nomo laha ka liya ku laha mi pfaleriwa ku mi nga dyi xinkwa lahani hi tindlela leti ti humelelaka ti endlaku ku mi ti mi pfalela ku mi nga dyi xinkwa loko mi ha ku heta ku humesa c d ku na vo mp three juice mhm. ku na xin'wanyana va ri i vidmid mhm. hayi vo nghena va download-a lexiyani a xi zi xi ri na na leswi hi endlelaka swona ku na youtube ku na whatsapp sharing youtube ya ya antswa liyani mm. cause youtube ya kumeka yi endlela xinkwa hi ku famba ka nkarhi mm. e swi ya hi ku mi subscribe ku fika kwini sweswo taniya mara a ni vuli kaya n'wina ku na tin'wani va ku hini hi na channel hi kuma ku se loko n'wi ma ku humesa namuntlha eh. mi kuma ku oscar makamu wa ha ku humesa album namuntlha mi kuma ku se yo ntlu ka youtube ya mina ku kuma ku mina vona a hi nga twananangi ni hoxa tinghoma ta vona oh. miliya mi huma njhani swo fana na leswiyani a ndzi hi ri na nkingha na swona okay loko mi teka mi hoxa ka n'wina hayi a hi na nandzu na swona leswiyani ma yi hoxa lexi talaka ku hina hi fanele hi contactana na lava youtube hi kota ku teka swi swa hina ku n'wina mi swi nghenisise ku yini a hi na mhaka na swona mm. eh so hi kota ku va hi endla sweswo mm. ya no mhaka piracy is a very big problem in south africa actually especially ka mhaka ya whatsapp sharing is actually a biggest pro problem because pro problem kuma ku loko munhu a humesa album namuntlha mi kuma ku se yi hangalaki na ti-whatsapp swi endla ku va nga dyi va kulukumba lamawani loko mi hlangana na vona mi ah, i mbale mateki ya i mbale jini yo manya kasi hi n'wina mi tekaka xinkwa lexa mi tsongolatsongola laha so a hi va nyiki swakudya swa vona hi ku xava music wa vona wa original um so ni byela mina manager n'wina wa swi kama ka mangana manager hayi bo ya ni fika laha ni nga kona hikwalaho ka seketelo wa valandzeri va mina hi vona va endlaka ku ni kota ku ni humesa album lembe leri na leri taka na leriyani na leri taka yi ta va ya ha ri kona ende sweswiya ni nga tshama ni va byela swona ni ku album ya leyiwani ya number ten yi ta va yi hambana na letin'wanyana leyi taka na yona ingaku yi ta nyanya ka leyiwani so wa mi ri ha manager. why why why mi ri hava manager kahle kahle ntirho wa manager a ndzi wu twisisa kahle i ku lava taku ka mina va ta hi xivumbeko xa ku va ti-manager loko ni va vutisa ku manager yi tirha yini van'wanyana hi kumeka hi nga hlangani swona a hi ku a va ti va ta. mm. for ku ni manager mara hi kumeka hi nga hlangani swona cause mm. ku hava loyi ni nga ta n'wi byela ku na swi tiva ku manager yi tirha yini n'wina loko ku mi lava ku ta ni manager mi fanele mi fika mi ni byela ku ri mina ni ta khoma one two three four mm-hmm. ivi ni ku lexi awu five a xi khomi hi n'wina hi leri nge yini mm. e so hi swona swi endlaka ku ni kumeka ku na manager hi ku ni lava ku twisisa ngopfu kahle kahle van'wani va lava sweswiya swa va ku ha la ta ku manager even then mi pfumela mi va na agreement yaleyi mi nga na yona ivi mi nduku mi jika mi ku ve mi dyeliwe mali ku na one two three mi thyakisana mavito se swi kahle ku yini ha ha suka hi twanana ku laha ni ta fika laha ni nge fiki loko ku ri ka photo shoot ni ta fika ni swi tiva ku va ta fika mpahla swi vula ku hayi va ta ni mbarisa mm. loko ku ri ku a va nga fiki ni swi tiva ku e a va nga fiki mm. se va ni byela ku loko ku ri ku a va fiki va ri swi ndla hi mani mm. loko ku ri ku i manager yi fika yi ku a wu cini tikhombeni a wu cini ka baby shower swi vula ku every month yaloye u ta kumeka a kha a endla ku mi ni kota ku dya cause lomuya tikhombeni lomuya ka yena loko va fika kwala nga ku wena loko hi za hi ku manager hinkwaswo swi le ka hina ndhawini ya so a wu yi ndhawu ya so a wu yi. swi vula ku a every month ni ta ni kha ni hola ni ta ni ri tirhweni
mina ku ri mandla gingirikani na swi tiva ku ri ntirho wa ti-manager hayi a ndzi za no vona ka music wa xitsonga ni tshame ni swi vula and loko ku ri ke ni i manager mara a nge tshama a nga nga na ti-connection ta ku ni yisa amozambique ku ni yisa china ni ya performer kumbe a france a ni voni need ya ku va ni ya ni va ni ri manager ka music wa xitsonga I mean, uh, uh, mm, mina makam hi le ka wa- same WhatsApp group. Ee, Hi nga nge byela vuli ku mani timali. manager ivi ni ni ni- ni- ni tsandzeka ku vonaka mi kha mi swi vona ku ku na manager ku nyuka manager artist a yi nyukangi at least mi fanekele loko ri ku Sure. mani manager ni um mi fana na n'wina mi va na na makatlanyana ku ni le ku n'wi manajeni se timhaka ta va samro na va na va risa mi mi ti tiva njhani mi ri hava manager n'wina um samro ya swa register-iwa online okay e swilo leswiwani ni kote ku va munhu wa ku fana na magaza a swi endla online ya. okay ah mavona ku ma swi vona ku kahlahla we are living in a fourth industrial revolution ka ha ri hava swa ku i va na ti-middle man manager is a middle man mara sometimes you do need a manager though loko ku keni mi lava ku ya france you need a manager Yeah, va ta mara- roba mara va nga roba timali i ku- ku- ku- ku va na manager ni hi swona eh, ya ya laveka mara xin'wanyana lexi ni nga xi vulaka ku music a hi manager hmm. mara manager ya laveka swa ku va yi kota ku va u fikela leswi nga xiswona ni fika la ni nga kona ni ri hava manager eh, eh, lexi nga kona i ku manager loko yi ri manager yi fanele yi va yi ri manager leyi tivaka timhaka ta yona I love this kind of topic. I really enjoy this topic because loko ni tisa mhaka ya ku va manager a ni ku na ti-different kind of manager swi ya hi n'wina as an artist kumbexana hemba laha handle mi ta hi byela ku ri swi ya hi artist ku yi lava manager ya njhani road manager financial manager music manager ma swona swi endla mi kuma ku n'wina mi mi kume e road manager n'wi mi ti byele ku mi kume e music manager ku ri ke munhu loyi u tiva swa ku loko mi ya a tikhombeni a teka cd ya n'wina a fika a nyika dj ya ku vheti va va lava ku cina hi number twelve that's the road road manager i ntirho wa yena sweswo mara music manager yi tirha swo hambanahambana mi kuma ku ah, ngwenya a yi- a yi- a yi- a yi- a yi tikhomangi la
so manager ni Yeah. hi yona leyi fanelaka yi tiva lomu yi fambelaka kona Hi swona. ya Hi swona. a hi ku ni kumiya le kwini yena hi ya tiva ku lomu a fambelaka kona ni nga ka ni nga n'wi teki music manager ni n'wi yisa ka timhaka ta vurimi swi nge fambelani swi sweswo so loko ri a ri munhu wa vurimi a tshami kwale ku rimeni a tshika lava va nga busy na swa music va endla swa music leswi swi swi bayizisaka loko swi fika kwalano van'wani a hi vanhu lava nga musicini tin'wani ti-manager leti a ta ku i manager mara na yona yi le ku endleni ka music so a na ha swi twisisi ku wa ku manager kumbexani wa. phuxa yena kumbe njhani ma vona yena loko ni ta ku manageni n'wina even then na mina ni ta na tikhamera ta mina manjheni se ha tirha tirha manjheni a ma ha swi koti ku ya ku tirheni swa n'wina se ni tirha swa n'wina mi tirha swa mina se a na ha swi twisisi ku se mm. na ha ri ku manageni kumbe ya ya liya ti-manager i- mi- to ta ku kuma kuma ku na to ti-artist nkarhi wun'wana ti nga ri swi fana na producer leyi yi va ku artist as well Yeah. a ni swi tivi ku yona laha mi mi languta njhani ku loko mi ya ka mi ya mi ya ka producer mi ya ka producer leyi na yoyi nga artist kumbe mi ya ka munhu loyi mi mi mi nga ta byela ku i ta focus-a ka swilo swa n'wina a mi producer-la tinghoma na um wo fana na producer ya mina ni nga vulavuleli tin'wani ti-producer i artist mm. mara loko mo cheka music wa mina na wa yena a wu fani swona a swi fani
so wa wa tinyika karhi ku ku endla swo hambana na swa yena kumbe i red bomb changa red bomb changa yeah eh wa wa tinyika nkarhi for ku endlela ku swilo leswa hina vambirhi swi nga fani mm. even hambiloko ni yimbelele hala ka ka ta yena ma swi twa ku la u yimbeleleni mara a ku nga ri ka yena mm. Mm. mm. so a swi fani a ni swi tivi ku va nga yi kuma njhani album leyi oscar loko va loko va lava hard copy like cd o oh, hard copy like cd va tihlanganisa na mina va tihlanganisa na n'wina njhani um i nambara ya zero seven three mm-hmm. nine zero two five five seven eight loko va nga ku mina misa lowa ni nge te mulweri i vito ra yena yes um i tirhisa nambara ya 073 7738 048 Loko vo kuma yena, u ta va hlamuseta ku famba ni kwihi hi kwihi hi yena a tivaka ku leti ti hetise kwihi hala sayiti ra so, va kota ku va fikeleriwa hi munhu wa so. Okay. Yeah.
Okay. Na yi vona ku and congratulations ku va i veke album ya wena online. Yeah, yeah. I like it because uh, it shows ku ri sweswiya loko munhu a ri China ku na vatsongo va china yeah exactly yeah. na mina loko ni kha ni yingisa ni yingisele from streaming sites a ni ku a ni nga siza ni fika la ni fike eh, kuma eh, lama eh. va swi se ni kumi mara a ni yingisela from spotify swilo swa swi pfuni ngopfu kahle kahle mm. vanhu hinkwavo lava nga ku xaveka cd a nga kona la nga taku a ni se yi twi mm. hinkwavo va ta va kha va va kha va yi tlanga loko va ta ku xaveka cd mm. mara in three days 300 cd a ndzi xavisile leyi va nga yi khoma khale va lava ku va va khoma original so ni te xikwaa ku hava music yinani yeah xikwaa xi kona loko u endla leswi va tsakisaka yeah
xikwaa xi kona loko loko u endla leswi va tsakisaka ah wena
u kahle ngopfu so before hi famba ka nkatelo gingikani khale tshamelana na Oscar Makamba a ni langutisa ku ka album leyiwani ku na tinsimu tin'wani kuma ku i yimbelela ka key ya le henhla swinene ku na tin'wani kuma ku i yimbelela kahle like you are comfortable why i like do wena i yimbelela hi soprano alto kumbexana hi tenor kahle kahle hinkwaswo Hinkwaswo. na swi kota ku va ni swi tirhisa so na ti- three fourteen so mi nga kuma rin'wana na rin'wana ri ri na tone ya rona and a ku vi ku ri xoxo xa producer kumbe a hi swithu swi leswi hi swi endlaku Hi swi leswi ni kumekaka ni kha ni swi lavisa swona hi xitalo more special album leyiwani yi hambanile na letin'wanyana ende before yi huma Facebook ni va hlamusetile ku ri album ya mina yi ta va yi hambane na letin'wanyana ende a hi vangani va nga ta swi langutisa ku swi hambanile mara na swi vona ku van'wani va swi notice-ini van'wani a va swi notice-angi. So i ncini ngo lexi nge swi hambane hi swona? Y, y this month, so okay. kumina sweswani. Okay, all right, all right. Oscar wa ha ri valwani.
Mm. Switori swi kona. Mm. Kasi leswi va swi lavaka Oscar, mm. swa ha ri kona. Mara hi leswi ya n'wina mi nga ni vutisa hi swona. Eh, a hi ku i swilo leswi hi nga swi twiki. Because loko ku ri ku a ku ri leswi hi nga swi twiki, swi vula ku a mi fanele mi swi kuma ka nghoma yin'we. Ku ri na ku part one, yi na swin'wanyana, vhesi ya vumbirhi yi twarisa swin'wana, vhesi ya vunharhu yi twarisa swin'wana. Se i ku nghoma hinkwayo mi yi twisa sweswo, mi ya ka yin'wana mi yi twisa sweswo hi tone leyi mi yi vulaka. I swilo leswi a ho swi pulanisa xiswona. No, the reason ni vula ni vutisa leswiwani coz ni vone van'wana va tsarile ku swi swi swi twa la nga ri maybe wa chakamela so loko khe yimbelela hi ndlela liya maybe i twa i yimbelela hi soprano so ku tlula loko khe yimbelela hi tenor leyi yi le hansi nyana so coz You sound very nice, that's what they're saying. So na swi twa sweswa ku eh, it's a choice it's how the tone of the song is going Yeah. Eh, a ku va xihoxo xa producer Ah, a ku na xihoxo xa producer. loko a ku ri ku chakamela Mm. a swi vula ku a mi ta twa verse one yi ri na tone yo karhi Mm. verse two yi ri na tone yo karhi so hi ku mi ri twa ri za ri ya fika ma ku mi hi tone Tone yeleyo yeleyo. swi komba ku a ku na mistake yi nga Yeah, endliwa mistake, kwalaho ah, sure. Mm, a hi mistake sweswo Ah, no.

nyika yona via WhatsApp ni twisisa ku vo tala va prefer-a ku ingaku nqambi leyi nga va yi dye mali ya mina hambiloko ni yi kumile naswona hayi mi amukelekile ku mi nga ha yi tisa mali tanihiloko tinsimu se mi ri na tona lembe rin'wana loko hi ta hlangana copy ya n'wina mi ta yi kuma ti-copy ti tshama ti ri kona hi tshama hi kha hi ti endla so ma ni kuma ka Facebook Oscar Makamu. ku na Facebook page Oscar Makamu na Mativani Sisters kasi ku na Facebook ya nkulukumba loyi ni nga n'wi hlaya ni nge te mulweri um i Sydney Maluleke loko mo nghena ka page ya yena ma kota ku va mi mi n'wi kuma i munhu un'wana wa kahle ngopfu wa ku loko mi vulavula na yena mi nga za mi twa nga ri mi vulavula na mina a ku na lexi a nga xi tiviki hi mina a nga mi hlamusela hinkwaswo hambi ni nga ri kona so wo fana na Sydney a hi yena a ri yexe. ni nga ti kuma ni siye van'wana ma ta swi leswa ti-interview leswiwani swa hayi ku right ma ti kuma mi siye van'wanyana ku na mm. ku na munhu wa ku fana na magaza ya i munhu loyi va nga so okay na na mulweri mm. ku na munhu wa ku fana na lores xivongo xa ni bayisa ya va nyana. ti tiva lawrence i ta ti tiva laya lawrence vulavula wena
ku na mugwena ya mugwena i vanhu lava nga ku delivheni ka ti-cd hinkwako loko va ku va lava cd hala thembisa va kota ku va va yisela CD va lava CD a va chela 200 rand and petrol nyana ku ehlisa no ilava va ilava va ilava va ilava ku khulu vanhu va kahle straight ene van'wana va kona a yi tivana mm. ku na munhu wa ku fana na magaza magaza namuntlha hi vo va nga ku deliver nga CD because lores a va kona eh eh a thembi a alexander ku na munhu wa ku fana na zimbi vansono hi vo va nga ku hangalasini nga ti CD hi mukhuva wolowo so i vanhu lava ni kumeka ku ni kha ni tirha na vona hi minkarhi yo tala Last time ni tirha na James sweswiwani vhele ku ve ku ku va na problem nyana ya ku xo famba a hi xi kona kahle ya so ivi Lawrence va kumeka va teka ntirho lowani so munhu wa ku fana na Magaza munhu wa ku fana na Mulweri munhu wa ku fana na Amonia munhu wa ku fana na Zuzeka. Hey, loko no va tele ngopfu mi nga va hot pot crew va va va futhi i vanhu lava i nga va koti i nga va koti osika va ka ba nga va koti ku va mutlanga hayi u vula na va swi twisisa loko hot pot crew ni va ni hetini hot pot crew i vanhu lava ni kotaka ku va va ni pfuna ka music loko a ni ri nexe a ni nga ta swi kota ku va ni fika la ni nga fika kona namuntlha cause a ni na mali hi ku ya hi ntiyiso a ni na mali ni nga ta ku a ku lavi ku fambisiwa hala. Ni ta tsakisa ti-C_D, ni ta nghena studio ni endla one, two, three so Hotpot Crew hi yona yi kota ku va yi kha yi ni khavhara for swi sweswo.
Before hi nga se famba va ka hina ni i khale ni tshame na Oscar lawani mara hi le ku dyeni kahle ni twa ni yi ni tsakisa interview leyi mina mara ni lava ku vutisa xivutiso xin'wana xo xo hetelela mi ta ni khomela mali ya dlaya vuxaka. risimu leri ni tsakisa ngopfu ni loko vulavula hi ku khale mali a yi fanisiwe xinyari sweswiwani a yi khale a yi a mi tsakeli hi ku yi fanisiwe nghala sweswiwani swi cincini swilo ku humeleni la you are telling a very good story there that's why ni ku na mina ni kambiyela mukombi wa liya yalaka matswela i swi swa masiku hinkwa ende a ku ri hala swi langutisa ku emalini a ku ri hava munhu hikuva ku xotisa ka swa tumbuluka hlahla a ko xota munhu mm. se ni tale ku langutisa ni kuma ku okay amalini leswin'wana hinkwaswo swa tumbuluka swi kona mara ku xotha munhu ivi va teka mukhalabye va ku va ya khayima tindlopfu tinyarha na tina se loko va wisa mukhalabye va sungula swicele se loko ni mi lomba mali ni expect-a ku yi fane yi vuya mali ya mina a ni hi ni yo mi lomba se tanihi munghana loko mi ku ni lomba mali mina ni fanele ni ti byela ku okay. A ni n'wi lombangi, ni lo n'wi nyika ku hi nga dlayi rixaka. Se loko mi vuyisa, mi khensa Hosi. Yi vuyile. Se na loko yi nga ha vuyi, mi nga mi lombi. Hi ku mina mbilwini ya mina ni suke ni xi amukele ni ku na n'wi nyika. A ni n'wi lombangi, ni lo n'wi nyika. Ya. Na loko yi nga vuyangi, mi fanele mi swi twisisa ku a yi vuyangi because a ni lo n'wi nyika. Mali a yi lombiwi mungani. Hayi, a yi lombiwi xaka mani.
ma, ma, mara ni vone mi byale miroho laha handle la mamakhela vamakhelwani na magala loko va ta va ku hayi kombekela muchayeni nyana ma va nyika
va nyikiwa miroho se ku va na vamakhelwani hi byarile hinkwenu se miroho leta swa mona misuni yikulu ku fika kwihi kahle yi fresh man yi na ku dyiwa kahle hi maloko

swi le nawini hinkwenu ha swi tiva ku swa endleka mara hi ku ya hi hi ntumbuluko a swi tani xikwembu loko xi endla misava xi ndle adamu hi ku adamu a ri yexe a xi zangi xi ya lava jakoba jakoba fambani mi ta fa mi tlanga muravarava xi tise evha a xi zangi xi lava byala ku hi ku loyiwani u le ku borhekeni nga ku loko u kuma byala u ta va right xi lave evha xi n'wi ndlela Evha hi rimbambu ra yena. Okay.
And then va hanya swin'we va ri vambirhi. So ku mina na n'wina hi nga hanya swin'we ni twa swi nga ri right a hi leswi Xikwembu xi lavisaka swona mara hi ku swi kwala misaveni swi endleka kwala va swi pfumelini a hi na lexi hi nga xi endlaka. But don't you think it's a very sensitive info like subject for you ku va i yi tisa ka album ya wena i vulavula hi yona especially u kuma ku you have people that love you yeah. but then kuma ku they are in a same sex um, unions you know kumbexana i ti-gay na vona kumbe ti-lesbian kumbe ti-transgender because hi tswaro hi hambanile don't you think swi nga ndla va titwa hi nga ri se wa va hlongola ka music wa wena a ni va hlongoli va amukelekile I leswaku va ku ni swi teka ku fana na choice vo ti chuzela leswiya kahle kahle a ni na mhaka na vona lava nga phakati ka swona ndlela lava van'wanyana va nga ri ka swona lava va ha kulaka ku kambeni van'wanyana a va yi tivi na bibele. Loko a kha a twa nghoma leyi a ta lava bibele a za a yi kuma a swi phendla ni laha swi kumile loko swi le ka page mani swi sweswo na mina hambi nghena za swi kuyini um u ta phendla za a swi kuma ku okay loko ndzi wa misava ku ndzi huma ka so which means a ni fanelanga ni hanya na munhu wa rimbewu ra mina ni hanya nsati wa mina
okay so let's say because ti-research ti kombisa ku vanhu vo tala va dlayiwa la south africa mhaka ya kuma ku vanhu vo tala va believe ku like you say yeah a swi fanelanga swi humelela kuma munhu a dlayiwa a dlayiwa sweswo so what if munhu a dlayiwa sweswiwani hikuva a twe risimu ra wena tatwa njhani a dlayeriwa ku yena i gay gay mm. munhu loyi a ku ha phela na na na ositoma ka munhu swi vulavula swona swi leswi kuma ku fake favor ngopfu munhu loyi and eh, ni twisisa ku na mina ka sweswo A ni nge vi xaku mara hi ku a ni nexe ni nga vula sweswo na Bibele yi vula swona, swi vula ku mina na Bibele ha hi wrong loko swi ri tano. Mina na Bibele hi so ka nkarhi wa sweswiwani. Loko ku ri ku ala sweswo swi vula ku ala na leswi Xikwembu xi vulaka swona. Hi swona. Hi swona. Ni nga wasi ka Makambe ni khensa ngopfu. Ku khensa mina ni khensa swinene. ku va ni fike ka kamelo wa gingirikani hi gingirika swin'we namuntlha Hallelujah. um a ni tsundzuki nga ri ku yi lembe manana a swi tivi Eh, ni tshame ni mi inbox mi tshame ni inbox ku yi n'wina ya ha swona swo heyi ka tikela ka ti-inbox ni tshame ni mi inbox ko va ka na a swi tivi ku hi hi gini hi vulavulisa ku yini hi gina kwini Is it? ku na ku loko no cheka ni boss ni ta ni ta lahleka a na ha swi tivi okay mara no no a ni va heka heka tiakhawunti masiku lama e swa endleka mi cincile ni kha ni vulavule na akhawunti yin'wanyana ya hi ku Facebook leyi ni none ya khale a va yi heki va va heka na Instagram sweswi a ha ha koti ku post-a hi post-a hi kota ku va va heke ya vanhu va kona ma heka n'wina .

Hi tlhela hi ku loko ku ri ke ni lava ku hi mi promote kumbexana hi mi tisela ti-reviews ta tinsimu ta n'wina kumbexana mi lava ku xavisa atchar timangwa ti-back fish magwinya kumbexana mi lava swiphaza kumbexana mi lava ku xavisa ti-t-shirt tihlanganise na hina ka Nkani Lord and Creon hi ta mi endlela swona nkarhi wa ha ri kona ekes dos siku lo nyora amtes into tora os kama kama ni kombela va teka yona hi tune yin'wana na yin'wana leyi nga na yona Tune yin'wana na yin'wana. yin'wana na yin'wana Okay, va ku ve na nghoma yin'wana yo ti xothela njhe Yeah. loko u lava kokwani se ni se ni thombile a ku ri na challenge leya miceka leya mm. se ni swi vona ku ri hayi leyi challenge yi ta gina yi hi mohlelini leyi se hi mina ni vi ni kota ku va ni ni endla ngoma hi hi challenge liyani a ri siza ri huma le ngoma a ri humangi hi vanhu exclusive to mkanelo wa gingirikani hi la twa ngoma i mati twa ngoma a ku ri bombo ra miceka bombo ra miceka hi oscar makamu ekesdos take it away leri bombo ra miceka va nga siya kokwani mithombeni mhani hi ta rila hi vona la swi nghena ri lo hosi vafana va moya swi hivele miceka maduku na masuruvela vakhegula a va voni nchumu va twa yi nga ri va maseve wa n'wingi

a ni ta tsakela ku mo ni nga phapisi nghoma nghoma a ni ta yi hetisa a hi ku nghoma a yi helangi Yeah. i kona jaha leri a ri tshama ngopfu joni ma swi vona se va sale va nghena malume va nghena la kaya na va mu biha na hi duku se n'wana loko ni vuya joni a ku a papa kasi ra n'wi duku ri kwihi Tikhoma nhloko. va xibanomo mhani vo ni nga heti xitori
timhaka ta duku ya
tona Se- se ndzayi nga ku hi ta ri laha hi mufi maswona na na swi vona swi vona no ni khizi ngopfu man Na Ni khizi khizi ngopfu swinene, ni vulavula khizi tinjomba u ka riendzo ra wena ra vuyimbeleri na na khensa swinene na mali a yi ngheni hayi